Ӕвдай фондз азы кӕуыл цӕуы, ахӕм адӕймаг йӕ цардвӕндагыл куы афӕлгӕсы, уӕд цымӕ фылдӕр цӕуыл ахъуыды кӕны? Йӕ зӕрдыл цавӕр цаутӕ ӕрлӕууынц? Цы ӕрымысы? Цы хатдзӕгтӕ скӕны? Уӕлдайдӕр та йӕ цард ӕдзух адӕмы цӕстыты раз куы уа, уӕд. Уӕд сӕ цымӕ исты сусӕг кӕны? Абон уазӕгуаты фӕхуыдтам, канд республикӕйы нӕ, фӕлӕ Уӕрӕсейы ӕмӕ дунейы бӕстӕты дӕр кӕй зонынц, ахӕм адӕймаджы. Цӕгат Ирыстоны йӕ бирӕтӕ хонынц нӕхи Уырызмӕг. Куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй йӕ бамбӕрстат. Абон ӕнхъӕлмӕ кӕсын бӕскӕты Уырызмӕгмӕ. Мӕ уазӕг ӕрхӕццӕ. Уырызмӕг. Алы боны гӕс намыс у. Фарнамад ӕмӕ зӕдтӕ Табуафси мидӕмӕ рахиз. Мах та мын ӕнхъӕлмӕ куы кӕсӕм. Ӕрбад дӕ хорзӕхӕй. Бузныг, бузныг.
Куыд ӕрбахӕццӕ дӕ? Тынг дзӕбӕх. Боныхъӕдтӕ нӕ бахъил дардта? Ӕппындӕр нӕ.
Ой, хорз.
Ӕры ахӕм гыццылистӕмӕй тукамӕ лӕг тӕрса, кӕмдӕр рауардыг, ай та ма рауард. Уӕлдайдӕр фӕлтӕрдджын журналист, нӕ бирӕ ӕрдзон уавӕрты чи уыди, ахӕм. Йе ргорӕты кой скодта, мӕнӕн та мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыд, ӕрыдойнаг лӕппу кӕй дӕ. Хӕсты фӕстӕ уӕззау азты уӕвгӕ хӕсты рӕстӕг райгуырдтӕ, фӕлӕ хӕсты фӕстӕ азтӕ хъуыды кӕныс, ӕмӕ цымӕ искуы ӕнхъӕл уыдтӕ, дӕ ном республикӕйыл айхъуысдзӕн ӕмӕ дӕ иуылдӕр кӕй зондзысты, уый?
Республикӕйы дӕ зоны чызгӕ, уый кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, цӕмӕй хӕйрӕг уыди адӕймаг, ӕрыгонӕй, сывӕллонӕй царды фӕндӕгтӕ куыд рауайдзысты, уый. Фӕлӕ Куыддӕр алкӕмӕн дӕр, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ йӕ цардвӕндаг Хуыцауы чиныджы фыст и. Ӕмӕ феры афтӕ рауадис. Аивад тынг уарзтай гыццылӕй дӕр, уый зонын, фӕлӕ ма дӕм цавӕр бӕллицтӕ уыди, сывӕллон куы уыдтӕ, уӕд?
хӕрзгӕ цъӕл куы уыдтӕн, нӕ, уӕд зӕгъын, тӕхӕг уыдзынӕн.
Уӕд кадджын уыди цӕмӕн? О, афтӕ уыдис, уӕд-иу мӕнӕ тӕхӕг хъӕбатыртӕ. Ӕфсады службӕ кӕнын.
Ӕмӕ-иу афтӕ загътон, хъуамӕ сырӕзон ӕд Омӕ чи зоны уӕлӕрвты нӕ тахты, фӕлӕ телеуынынады ӕмӕ радиоэфиры уылӕнтыл дӕ хъӕлӕс дардмӕ тахти, адӕмӕн сси уарзон. Германӕн мӕ царды афтӕ рауади иууылдӕр гыццылӕй фӕстӕмӕ мӕ мӕ фыддӕр-иу афтӕ загъта: хъуамӕ адӕм дӕ уындӕй тыхсгӕ ма кӕной. Ды цин кӕной. Ӕхсызгон сын куы Сызгон сын хъуамӕ.
Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ йӕ уыцы ныхӕстӕ кӕмдӕр мӕ зӕрдӕйы арф бынат ӕрцахстой. Ӕмӕ сӕххӕст кодтай. Мӕ фӕрнмӕ бон куыд уыди, афтӕ сӕ кодта. Еркӕд фыдӕбоныл мӕ куыстыл кусын райдыдтам, уӕд зындзинӕдтӕ дӕр куыннӕ бавзӕрстай, нӕ уӕлӕмӕ уӕлӕ сты. Алыгъуызон.
Зонын ӕй, заводы дӕр куыстай, шахтӕты дӕр куыстай. Стӕй фӕстӕ дӕ цард афтӕ рауад ӕмӕ ацыдтӕ театралон институтмӕ, дӕ цард сбастай театр, кино ӕмӕ телеуынынадимӕ. Фӕлӕ ма уыцы азтӕм куы раздӕхӕм, уӕд мӕ дӕ хъуыды базонын фӕнды. Ды ӕрыгон лӕппу уӕвгӕ, хӕрз лӕппу уӕвгӕ, растдӕр зӕгъгӕ та куыстай шахтӕй, мӕ бинонтӕн исты хуыз фӕуон, зӕгъгӕ. Фӕлтӕртӕ аивтой. Ӕмӕ кӕд раздӕр шахтер, афицер, тӕхӕг ӕмӕ ӕндӕр дӕсныйӕдтӕ кадджын уыдысты ӕмӕ сӕрмӕхӕссинаг, уӕд ныр бӕрнон бынаты куы нӕ бадай, хицауы ном куы нӕ хӕссай, уӕд куыддӕр цӕсты нӕ ахадыс. Кӕд Родин, миййаг? Куыд дӕм кӕсы, цӕмӕн афтӕ аивта цард? Царды ӕви адӕмӕй куы цӕуы нӕ уымӕн уый кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы иумӕ дыууӕ адӕймагы фӕрцы нӕ уый царды цалхчы у уый фӕнда мӕ фӕнда фӕлӕ йӕхиуӕттӕ кӕны мӕнӕ кусӕг адӕймаджы кад дӕлдӕр кӕй цӕуы абон нӕ ой мӕнмӕ гӕсгӕ у тынг Тынг ӕвзӕр ӕвзӕр хъуыддаг у, уымӕн ӕмӕ ацы зӕххыл кусӕг куы нӕ уа, цыфӕнды миллиардты куы балхӕнай, куы бакусай, куы адавай, уӕддӕр бӕгъатыр кӕ фӕлӕ дӕ зӕхкусӕг дын куы нӕ рзайын кӕна мӕнӕу, куы нӕ рзайын кӕна хор, уӕд цы бахӕрдзынӕ? Ӕмӕ йе рсоветтон рӕстӕджы хор цӕмӕй уыди, кусӕг адӕймагӕн кад уыди. Алыхуызон дӕр ӕй ӕвдыстой, фӕллойы хъӕбатыртӕй хуымӕтӕг пропагандӕ хуымӕтӕг зӕхкусӕг-иу сси, нӕ? Рӕдыд хабӕртты дӕр дзы уыди, цыдӕр къуыхцытӕ дӕр дзы уыдис советон ӕмӕ ма банымайӕм ма сӕ, цыма уӕд фылдӕр уыдысты рӕдыдтытӕ ӕви абон сты.

йӕ бинонты дӕрдзӕн. Стӕй йын райсом ӕвзӕр дӕр нӕ уыдзӕн. Иууыл алкӕдӕр уырныддар йӕ сомбон хуыздӕр кӕй уыдзӕни. Ермӕ абон бафӕрсым, которая абон проценттӕм гӕсгӕ фылдӕр чи ууӕнды йӕ райсомы хорз цардыл.

Ӕмӕ йӕ дзурын дӕр уын ацӕуы уыдоныл. Ӕмбарын дӕ, уыдон ныхас гыццыл аивам, нӕ? Уырызмӕг, дӕ кой исчи куы скӕны, ды ныл куы айхъуысы, уӕд ӕппӕты фыццаг цӕстыты раз бирӕтӕн ӕмӕ мӕнӕн дӕр ауайы Кинонов «Во всем виновата Залина». Хуымӕтӕгхъӕуккаг лӕппу, хорз лӕппу Бибо, ӕмӕ йӕ цӕст ӕрывӕрдта хъӕуы хуыздӕр чызджытӕй иуыл. Растдӕр иуыл нӕ, фӕлӕ сӕ хуыздӕрыл, нӕ? Ӕрбасывӕг.
Уымӕй дӕр. Йе рцарды та куыд уыди, куыд ӕвзӕрстай, чызджыты куыд дих кодтай, хуыздӕрты куыд бӕрӕг кодтай, ӕмӕ дзы ӕппӕты хуыздӕр дӕ къухы куыд бафтыд?
Ермакажан, айдӕр та мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, адӕймагӕн, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ йӕ хъысмӕт сӕгӕйдӕр фыст вӕййы, да? Фыст вӕййы. Ер ацы хабарты афтӕ у, адӕймагӕн, ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ ӕвиппайды цыдӕр мӕнӕ афтӕ дын цыма ацамыдта мӕнӕ амонӕн лӕдзӕгӕй. Мӕнӕ уый уыд амонд, зӕгъгӕ, афтӕ рауайын. Ӕмӕ афтӕ зӕгъӕн ис ӕмӕ мӕ гӕсгӕ раст амынд мын уыд. Раст амынд уыди, уымӕн ӕмӕ уал азы ӕмӕ ОЭФ фӕцардыстут, нӕ куыд фӕзӕгъынц, уый. Ир, бинонты царды та сӕйрагдӕр цы у? Цӕмӕ дӕ фӕрсын уымӕн ӕмӕ дӕхӕдӕг куы фӕарфӕ кӕныс ног чызджытӕн, чындзытӕн, хъуыддаг чи кӕны, уыцы лӕппутӕн, уӕд сын афтӕ бафӕдзӕхсыс, ома бинонты хъӕуы кӕрӕдзийӕн барын. хорз бинонты лымӕн бинонтӕ цӕмӕй вӕййынц цавӕр домӕнтӕ ӕххӕст кӕнын хъӕуы цавӕр фиппайнӕгтӕ барын хъӕуы
цыбырӕй зӕгъӕн дӕр ын ис ахъуыды кӕнӕн дӕр ис фыццаджы фыццаджы дӕр бинонтӕ цӕмӕн кӕныс

уый уым стыр мидис и. Ӕмӕ уый мӕнӕ Казаты Станислав чи у, мӕне зарӕджы бакуывта куыд диссаджы арф хъуыды загъта, фӕлӕ ӕртӕ дзырды куыд ӕртӕ дзырды дам куыд зыны зӕгъӕн уыны йӕ зарӕджы. Ӕмӕ йой мӕй растдӕрзӕ ницы. Уый ӕцӕг ӕнкъарӕнтӕ дӕм куы уа, уӕд ӕй стурын ӕнцон нӕу. Фӕлӕ адӕймаг фӕхаты. Цӕстӕнгасӕй дӕр, фӕзылдӕй дӕр, афтӕ чъылдыммӕ чъылдыммӕ йӕм куы бакӕсай, нӕ, уӕддӕр ӕй ӕмбары адӕймаг.

Адӕймаг бинонтӕ куы скӕны, уӕд уымӕн скӕны, ӕмӕ ӕцӕгӕй дӕр йӕ гӕнах уа. Мӕ хъуамӕ цотдӕр уа. Хъуамӕ дзы йӕ рӕстӕджы цот цотдӕр уа. Ӕмӕ уый тыххӕй та кӕрӕдзийы ӕмбарын хъӕуы, кӕрӕдзийӕ нымайын хъӕуы, кӕрӕдзийӕ ӕххуыс кӕнын хъӕуы, кӕрӕдзи хъахъ кӕнын хъӕуы. Кӕддӕр мӕ фыд иу хӕс загъта, ӕрой ӕмбисонды хуызӕн рауадис.

Ӕртӕккӕ мӕнӕ скуызар фынддӕсмӕ ныр тисӕ сӕумӕ нырма
О, афтӕ
Ӕмӕ уыдон бадӕн цымӕ ныхӕстӕ кодтой ӕмӕ иу ӕрбадзинӕдта бада мӕ абон ӕмӕ мӕн ой бӕрц мӕ ой фӕкуыстон ой бакуыстон афтӕ бафӕлладтан иу дӕр иннӕ дӕр цӕмӕ фыд хъусы хъусын ӕрдам сымах ой ппӕт хей радзырдтат нӕ

Уый хъуамӕ нӕлгоймаг ӕмбара.
Ермениуджытӕ ранымадтай, хорз чызджыты кой кӕй ракодтам, уымӕ гӕсгӕ. Дӕумӕ гӕсгӕ, сылгоймӕгты хуыздӕр миниуджытӕ цавӕр сты?
О, доны
Цавӕр хъуамӕ уа? сылгоймаг фыццаджы-фыццаджыдӕр хъуамӕ уа Мӕнӕ сылгоймагдзинад ами зӕгӕ, нӕ, уӕд цӕмӕн фӕзӕгъынц? Фӕразондзинад цӕмӕдӕр, нӕ, уый иу, иннӕмӕй та хъуамӕ уа цырддзӕст. Цырддзӕст, ома, ӕркӕм цы хъӕуы, уый зона. Уый иу. Мӕнӕ уырыссаг ахӕм вкус, зӕгӕ, нӕ, ома хи дарын дӕр, йӕ уӕлӕ цы скӕна, йӕ йӕхи куыд дара, йӕ цы йын цӕуы, зӕгъӕм, йӕ бакастмӕ гӕсгӕ. Фӕлӕ йӕ рӕхимӕ куы нӕ зила сылгоймаг, нӕ, уый дӕр раст нӕу. Хъуамӕ зона сылгоймаг,

сӕ, сӕ былтыл цыма протесттӕ бакӕнынц. Ӕмӕ ой кӕй зӕрдӕмӕ фӕцӕудзӕн, зӕгъӕм нӕлгоймӕгтӕ, уыдон мӕм диссаг кӕсынц. Нӕлгоймагӕй сӕ ме бауарзӕй тыххӕй кӕнӕ нӕ, фӕлӕ ер, ер ахӕм куыди бауарзӕн, ахӕм, ахӕм бӕгъӕдыргӕвӕлӕ протест, протест у.
Йеуӕд ӕмӕ кӕс, ӕмӕ дӕ бафарстон, ӕмӕ дӕрдтыл дзурын цӕмӕ райдтон. Дӕ хӕдзары дыууӕ фырты. Ӕмӕ йӕ куыд зонын, афтӕмӕй нырма хъуыддаг нӕ бакодтой.
Иу, иу бакодта иннӕмӕ. Иннӕмӕ.
Ӕмӕ дӕ уымӕн бафарстон, цавӕр чындздзаг дӕ фӕндид, цӕмӕй дӕ хӕдзармӕ ӕрбакъахдзӕф кӕна, уый? Фыццаджыдӕр кӕрӕдзи ӕмбарӕнт, фыццаджыдӕр кӕрӕдзи йын аргъ кӕнын зонӕнт, ӕгъдау ӕм куыд уа. Ӕгъдау. Мӕн афтӕ нӕ фӕзӕнт, ирон, ӕмӕ ӕндӕр адӕмыхаттӕй куы уа, уӕддӕр йе гъдау йӕ адӕймагдзинадӕн куы уа, нӕ, уӕд мӕ уде фӕхъӕуы. Йӕуӕд табуафси, чи фӕндыдӕр уыд. Ӕз афтӕ нӕ зӕгъын, ӕнӕ ӕз дӕр ирон уӕд, зӕгъгӕ. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, адӕймаг фӕфӕнды, цӕмӕй хӕстӕджытӕ йын уа, мах ирон адӕм Ирыстоны куы цӕрӕм, уӕд хӕстӕгуарзаг стӕм, ӕнувыд стӕм хӕстӕг, хӕстӕгыл. Ӕмӕ кӕй зӕгъын хъӕуы, фӕфӕнды адӕймаджы, цӕмӕй йӕ бинонтӕм ахӕм адӕймаг, ног адӕймаг ӕрбацӕуай бинонты хсӕн, бинонтӕн уарзон чи суыдзӕн, йӕхи чи бауарзын кӕндзӕн. Мӕ йӕхи цӕмӕй хъуамӕ бауарзын кӕна, мӕн цы хъӕуы, йӕ мидбылхудт, йӕ ӕнӕзивӕг, йӕ сылгоймагдзинад, ома, цы ӕмбӕлы, уый хъуамӕ зона, хистӕр кӕстӕр куыд ӕмбара. уыдӕттӕ иууылдӕр зыдгонд сты. Ӕндӕр ер мӕнӕ ӕз благодарна мӕнӕ йӕ ахуыргонддзинад хъӕуа иуӕй хатт афтӕ ме хъуамӕ ӕртӕ диплом уа, фӕлӕ ӕз ӕсгом.
Ерма фӕстаг рӕстӕг афтӕ дӕр вӕййы, ӕмӕ бирӕ ӕрыгӕтты бафӕнды хицӕнӕй цӕрын. хибарӕй хистӕр Тимоны. Дӕумӕ та уымӕ цавӕр цӕстӕнгас ис? Уӕддӕр ды тынг бӕллыс чындзмӕ, цӕмӕй хӕдзары сывӕллӕтты уа, ӕмӕ дӕ фӕндид, цӕмӕй дӕ кӕстӕртӕ Ёсы гыццыл ног бинонтӕ хицӕнӕй цӕрой, уый? Кайраны хъӕуы алы хистӕр дӕр фӕфӕнды йӕ кӕстӕртӕ йӕ фарсмӕ кой уый, нӕ? Фӕлӕ уый царды уавӕртӕ куыд уой, уымӕ гӕсгӕ у. Германы горӕты мидӕг уыцы къуындӕг квартирӕйы куы цӕрай, нӕ, Мӕнӕ уыцы вона фатер. Уӕд ӕрыгӕттӕн дӕр кӕмдӕр зын вӕййы. Ме ахӕм хабар ӕз афтӕ нӕ зӕгъдзынӕн, мӕнӕ цӕмӕн кӕнӕт сӕ кӕнӕ. Уадзы мӕ кӕрӕдзи дӕр бамбарой, иуцасдӕр кӕрӕдзимӕ дӕр ацӕрой мӕ, фӕлӕ хистӕртимӕ Ацӕргӕтӕ. Мӕнмӕ гӕсгӕ уый фӕстӕ хуыздӕр аргъ кӕндзысты кӕрӕдзийӕн дӕр. Мӕн ӕмӕ уӕлдайдӕр хистӕртӕн бӕргӕ кой ӕмбарон хистӕртӕ кой мӕнӕ цардӕн аргъ кӕн, чи зоны мӕ кӕстӕр уарзӕг, чи у ӕцӕгӕйдӕр кӕстӕрӕн ӕмӕ зондамон йӕ бон кӕмӕн у, ахӕм хистӕртӕ кой, уӕд мӕнмӕ гӕсгӕ уый ӕрмӕстдӕр пайдайы хос у.

хистӕры хистӕр кӕмӕн и, фыды фыд кӕмӕн и, фыды мад кӕмӕн и, мады мад, мады фыд кӕмӕн и, уыцы сывӕллӕтты уыйбӕрц хъӕздыгдӕр уыдзысты удыхъӕдӕй, уымӕн ӕмӕ сын уыдон хуыздӕр амондзысты. Стӕй бахатыр кӕ, фӕлӕ кӕстӕр йӕ мад йӕ фыдӕн дӕр ӕнцондӕр уыдзӕн, уымӕ ӕмӕ сын фӕкӕсӕг уыдзӕнис сӕ кӕстӕртӕм. ма сӕ къух рогдӕр уыдзӕни. Ӕмӕ уый нӕ фембарынц. Афонӕн дӕр нӕ фембарынц, ӕмӕ уый та у масты хос.
Ӕмӕ дӕумӕ гӕсгӕ йӕ рфӕсивӕд афоныл хъуыддаг цӕуы нӕ бакӕнынц? Уӕвгӕ бирӕ ис ахӕмтӕн, ӕмӕ сыл азтӕ рацыди, фӕлӕ. А фӕстаг рӕстӕджы уӕлдайдӕр ӕгӕр сбирӕ сты. Дӕумӕ гӕсгӕ цӕмӕн?
Мӕнмӕ гӕсгӕ ам бирӕ цыдӕр фӕзилӕнтӕ ис. Иуӕй мӕнӕ цард уавӕртӕ, иннӕмӕй ма мӕнмӕ гӕсгӕ тынг халы фӕсивӕды мӕнӕ цы рӕстӕджы цӕрӕм, цы рӕстӕджы цы уынынц ӕмӕ сын цы вдисынц. Ома телеуынынад кӕддӕриддӕр дӕнцӕгӕн вӕййы. Дӕнцӕгӕн.
Кӕмдӕр уый хъуамӕ пайдайы хос уа. Уымӕ раззагӕй пайдайаг программӕтӕ дӕр ис, фӕлӕ ӕвӕццӕгӕн кӕмӕ цы цымыдисаг дӕр фӕфылдӕр сты, уыдон.
Знаг чи знаггад чи кӕны, нӕ, уыдон фӕфылдӕр сты. Фӕфылдӕр сты. Ме бӕллӕх ӕй мидӕг. ӕрыгон адӕймагӕн та уый афтӕ уый федта ӕмӕ а мӕнӕ уӕлӕ уын кӕмдӕр афтӕ куы кӕнынц ӕры алчидӕр уыдис уыцы кары ме мах дӕр-иу бахатыр кӕвал ӕз-иу радиовӕд цы уыдис мӕнӕ дынджыр радио ӕмӕ иу радиомӕ афтӕ хъуыстон ӕмӕ-иу дзы цы дзырдтой уый ахстон Ме мӕ зӕрдыл бадардтон, зарджытӕ дӕр, стӕй ӕмдзӕвгӕтӕ дӕр, стӕй уыцы аргъӕуттӕ дӕр, ӕндӕр цыдӕртӕ уыдис, ахӕм Мӕскуыйӕй ахӕм радио бакаст уыди театр у микрофоны зӕггӕ, нӕ? Театр. Ӕмӕ-иу уымӕ афтӕ ӕнхъӕлмӕ кастӕн. Ӕвӕццӕгӕн мӕ театр дӕр уымӕн бауарзтон бирӕ, стӕй уӕлдайдӕр ма мӕ тӕккӕ сыхаг уыди Тӕбӕгсӕуты Бало Рдоны. Зӕгъӕм, ран райгуырдтӕн ӕмӕ ем сӕдӕ метры йеддӕмӕ нӕ уыд не, афтӕ сӕдӕ метры дӕр нӕ уыд, афтӕ едӕй куы скӕнӕм, уӕд ем ра иу Тӕбӕгсӕуты Бало, Мерденты Юрик, стӕй Лекты Юрик. Афтӕ иу ран, иу ран, уыцы ран.

Уым ӕцӕгӕйдӕр уыдис хъомыладон куыст. Уырызмӕгеров дӕ бон театры кой скодтай ӕмӕ бафӕрсинаг дӕн, ды иумӕ сценӕйыл хъазыдтӕ зындгонд актертимӕ. Бирӕ уыдысты. Хъыгагӕн, рухсаг уӕнт. Бадӕн, дон, дон, дон. Хъыгагӕн, сӕ фылдӕр нал сты. Мады кӕддӕриддӕр ӕз дӕр дын ӕвдисӕн уыдтӕн, афтӕ фӕдзурыс, ома уыдон иуӕй дӕнцӕгӕн хӕссинаг уыдысты, иннӕмӕй та дзы бирӕтӕ уыдысты ӕмбӕлттӕ, зӕрдӕ тынг кӕуыл фӕрысти, ахӕм. Адӕм се ппӕтимӕ дӕр лымӕнӕй фӕцӕрынц, фӕлӕ дзы иу чидӕр куыддӕр зӕрдӕйӕн адджындӕр фӕвӕййы. Ды арӕхдӕр кӕй ӕрымысыс?
Раст дын куы зӕгъон, нӕ, уӕд вӕццӕгӕн се ппӕты дӕр. Се ппӕт. Се ппӕт дӕр. Фӕлӕ Ермана куыд, кармӕ гӕсгӕ дӕр куыддӕр афтӕ хӕстӕгдӕр, ома уыдыстӕм, зӕгъгӕ, тынг куыд зӕгъон, Къолаимӕ тынг. Къолаимӕ фондзаз мидӕг иу гримуборный йӕхӕдӕг мӕ рбакодта, куы ссыдтӕн, мӕ театрмӕ куы райстой, ахуыр куы фӕдзӕн Мӕскуыйы, уӕд ссыдтӕн ӕмӕ мӕ мӕм фӕдзырдта мӕнмӕ рацу. Кӕс-ма. Мӕ афтӕ йӕм кастӕн, ӕмӕ бауырнӕд уа, уый адӕймаг нӕ фӕлӕ зӕд уыди. Хӕстон лӕг. Уый мӕхи цӕстӕй цы цӕфтӕ федтон йӕ буарыл, нӕ? Уыдон, уый диссаг. Нӕмыг йӕ риуы бахызтис ӕмӕ фӕстӕрдыгӕй йӕ зӕрдӕйы будты баахстис ӕмӕ фӕстӕрдыгӕй йын йӕ синты агӕпп кодта нӕмыг нӕ уый иннӕмӕй та минӕй осколочев уый йӕ фарсы ныссагъд мӕ фарс ӕмӕ куыдӕй дзаумӕттӕ ивгӕй у ме афтӕ фӕкастӕн ме куы ауыдтон къола зӕгъын уый цы у Автор ӕмӕ мыл худгӕ, мӕнӕ цыма уыдыди. Цыма иста аххосджыны йӕхӕдӕг. Мӕ хабар куы радзырдта, уӕд афтӕм кастӕн, мӕ цӕсгтӕ калдысты. Афтӕм кастӕн, мӕ зӕн диссаг уыди. Мӕрдтӕ йе афтӕ зӕгъӕн, иужӕй мӕрдтимӕ сывӕрдтой, нани, зӕгъгӕ, ӕмӕ ӕнӕнхъӕлӕджы йед бауадис, ми афтӕмӕй федтой марду, зӕгъгӕ, калдысты. Мӕ афтӕмӕй мӕрдтӕй раздӕхтис. ӕмӕ ирон адӕмӕн ссис ахӕм стыр артист. Йӕ уыцы лӕгиджы куыд ирох кӕнын, уыцы лӕджы куыд нӕй, афтӕмӕй та мӕнӕ нуазӕгы никуы ничи фехъуыста уымӕй иу ныхас. Мӕнӕ мын йойва, мӕнӕ мӕ йа уыцы уӕздан цард фӕкодта сабырӕй. Ахӕм уӕздан уыдысты уӕдӕ Хъалӕгаты Ферия дӕр. Уӕдӕ бирӕгъты Къоста, уӕдӕ Хуырымты Уырызмӕг уыцы мӕм афтӕ мӕхӕдӕг мӕхӕдӕг загъта, Уырызмӕгӕй ӕвзӕр нӕй. Куы мӕ базонгӕ мемӕ нӕ уыд иу мӕ хуыздӕр хабар ӕмӕ мӕ федта ӕмӕ Уырызмӕгӕй ӕвзӕр нӕй. Мӕ уырыссагау мӕй бафтыдта. Не имеем права.
Уырызмӕг актер дӕ, уый се ппӕт дӕр зонынц, фӕлӕ дӕ уӕддӕр адӕм фылдӕр бахъуыды кодтой кинойы актерӕй ӕмӕ телеуынынад ӕмӕ радиойы кусӕгӕй, амонӕгӕй. Телеуынынад дӕ царды ахсы стыр бынат. Бирӕ сты йын фӕлӕггад кодтай. Цавӕр ӕгӕрон тых ис телеуынынадмӕ ӕмӕ йӕ чи бауарза, уый йӕхицӕй нӕ уӕгъд кӕны?
Жаннӕйӕр куыд у, ӕвӕццӕгӕн театр къаддӕр нӕ уарзтон, раст тынг куы зӕгъынод, фӕлӕ уыцы рӕстӕджы абон дӕр куы ахъуыды кӕнон, куыд аивтон уырдӕм, зӕгъгӕ, науӕд куыддӕр фӕсаджил дӕн, куынӕ куыд фӕзӕгъынц, мӕн ӕмӕ Ӕгъзарты Хсар чи у? Ой, сӕнӕтбадинаг уи, кӕуылты лӕг уыди, кӕуылты разамонӕг уыди. Ӕмӕ мын ой куы афтӕ куы, куы загъта зӕрдиагӕй, Расу ма, мах мӕнӕ кино, кино йод не скодтой, мӕнӕ кино исын, кино исын йод не райдыдтой. киноредакцирӕгӕй схуыдтой фӕлстӕй фӕстӕ райрӕзти, райрӕзти ма ӕнӕхъӕн телефильмы сина, ӕмӕ мын йӕ бамбарын кодта, ома, дам, ахӕммӕ ахӕм фӕндтӕ нӕм ис, мӕнӕ кажешь, ӕмӕ мӕ фӕнды куы рацӕуиссӕгӕй, ӕмӕ куыддӕр афтӕ зӕгъын, ахӕм лӕгӕн мӕ рацыдтӕн сӕгӕй дӕр.

Ӕмӕ расӕгъы сомӕ уыйбӕрц, куыд и фӕкусӕн, зӕгъы. Ӕвӕццӕгӕн адӕймагӕн сӕгӕ дӕр йӕ туджы ахъар. Сӕгӕ зӕгъын. Йӕ афтӕ стӕн ӕмӕ ӕппыныдзухдӕр хъуыды кодтон. Мӕнӕ вот райсом иннӕ бон. Уӕлдайдӕр та фӕстагмӕ, ӕрфӕстаг ссӕдз азы бӕрц спорты редакцийы сӕргълӕууыдтӕн ӕмӕ уым та пӕнӕдзух кусын хъӕуы, пӕнӕдзух сын ног ӕрмӕджытӕ агурын хъӕуы, ӕппӕнӕдзух адӕмимӕ ӕмбӕлын хъӕуы. Ӕмӕ ёй дӕр мын куыддӕр мӕ зӕрдӕмӕ хӕстӕг уыдис уыцы хъуыддаг, уымӕн ӕмӕ спорт дӕр бирӕ уарзтон ӕрыгонӕй фӕстӕмӕ дӕр, стӕй аивадимӕ дыууӕ Мӕм ацы ран та ахӕм фадат фӕцис ноджы дӕр. Герман афтӕ зӕгъ кинон, зӕгъгӕ, нӕ кинойы цы фӕдӕн, уый фылдӕр кусгӕ кодтон куыд ассистент, куыд дыккаг режиссер. Германа
Уый дӕр бирӕтӕ нӕ зыдтой дыккаг режиссер. Дыккаг режиссер мӕнӕ
Измаилимӕ Бырнацты Иумӕ фӕкуыстам уый куыд режиссер, постановщик хуыйны, стӕй режиссер вӕййы йӕ фӕстӕ. Нӕ йӕ куыд фӕзӕгъынц, йӕ хатт йемӕ так хуызгӕнӕг. Ӕмӕ бакуыстам иумӕ сюрпризыл. Семейная драма. Ӕмӕ уый ма цалдӕр уӕды о бирӕ цалдӕр кинойы. Иумӕ фӕкуыстам абон дӕр уыцы рӕстӕг хъуыды кӕнын, куыд мӕнӕ ӕцӕгӕйдӕр стыр амонджын рӕстӕг. Кӕрӕдзи ӕмбӕрстам. Кӕрӕдзи нӕ бон цы уый пынызух дӕр кодтам. Ӕмӕ уый мӕныл ууӕндыди, ӕз та уымӕй разы уыдтӕн, уымӕн ӕмӕ ӕцӕгӕйдӕр уыди курдиатджын. ӕцӕг курдиатджын адӕймаг уыди. Ӕмӕ Измаил фӕндзай азы куы схаста тӕккӕ тыхы курди нӕ, йӕ тӕккӕ тыхы куыд режиссер, мӕнӕ афтӕ куы фӕзӕгъынц уырыссагау расцвет таланта, зӕгъгӕ, нӕ? Йӕ, йӕ, йӕ курдиат йӕ тӕккӕ куы уыди. Йӕ уӕд кино хӕлын райдыдта, гӕнӕнтӕ нал уыди, бӕстӕ тӕлӕттаг кодтой, ӕмӕ мӕгуыр уый дӕр цы кодтаид ма. Меоде фӕстмӕнымайы фӕстаг кинойы вот систа э, э, волшебные папаха. Нӕ, ой, ма куыддӕртӕй и фӕстӕ акӕсгӕ вот.
Мадӕумӕ гӕсгӕ ныртӕккӕ кино сног кӕнӕн ис ӕмӕ куыдӕй? Уый тыххӕй та хъӕуы фыццаджы фыццаджы дӕр э, э, фидар къух. Стӕй йӕ дзаг куыд уа, ахӕм къух. Ӕмӕ зӕрде кӕй фӕнда, уыцы хъуыддаг фӕстӕмӕ йӕ бынат сывӕрын уыдон хъӕуынц. Куыннӕ нӕм уыди, бакӕсут ма, режиссерӕй райдай, оператортӕ нӕм цавӕр оператортӕ нӕм фӕзындис, уӕдӕ артистыты кой нал кӕнын. Махмӕ цы артисттӕ уыдис, уыдонӕн уыдонӕн авналӕнтӕ хъуыди уыдон кӕуылты алцыдӕр алцыдӕр ахъазыдаиккой ахӕм актертӕ ахӕм ахӕм диссаджы артисттӕ артист артисттӕ ӕмӕ йӕ ркӕсыс ды ивгъуыд рӕстӕджы дзурыс ома дам уыдон алцыдӕр ахъазыдаиккой фӕлӕ рӕстӕг ацыди йе рзӕгъгӕ кино сног кодтам зӕгъгӕ уӕд актерты ныры фӕлтӕр сарӕхсидавта мӕ гӕсгӕ сарӕхдзысты Сарӕхдзысты уымӕн ӕмӕ нӕ мыртӕккӕ хистӕртӕй дӕр ма цы иу цалдӕр ис, фӕлӕ Ермӕнӕ тӕккӕ скӕсыны мӕ дзы ис тынг дзӕбӕх курдиатджын фӕсивӕд ис, фӕлӕ уыдон дӕр цӕмӕй разӕнгард кӕной, мӕн ӕмӕ куы уыной, ер кӕдӕм кӕдӕм цырд тырна, куы никӕй хъуал хъӕуа, уӕд уымӕн дӕр йӕ ныфссӕтгӕ кӕн. Выгодно рагурдзӕни, шы бинонтӕ дарын нӕ хъӕуы истамалы. Ерды уӕддӕр режиссер дӕ Уырызмӕг. Йе рзӕгъгӕ дын фадат фӕци кино сисын. Цавӕр киноныв сисис? Ӕвиппайды зын зӕгъӕн, уымӕн ӕмӕ дзы ис историкон фӕндтӕ дӕр, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, фӕлӕ фылдӕрмӕ фӕндид ахӕм, ахӕм кино сисын. Ӕмӕ дзы нӕ абоны царды хуыздӕр цы и, фӕзминагдӕр цы и, феодон равдисӕн куыд уа. Цӕмӕй ну, Ӕмӕ хуыздӕрыл дысы нымайыс Уырызмӕг? Хуыздӕр ӕгъдау, кӕрӕдзи ӕмбарындзинад, кӕрӕдзи хъахъхъӕнындзинад, кӕрӕдзи уарзондзинад ӕмӕ лӕгдзинад дӕр кӕм уа, сылгоймагдзинад дӕр кӕм уа, ӕмӕ фыдӕлтӕй баззайгӕ хорзӕхдӕуттӕ тыхджындӕр куыд кӕной абоны чъизи митыл. Мӕнмӕ гӕсгӕ ахӕм, ома ӕртӕккӕ алыхуызон у цардгай. Зӕгъын ӕй хъӕуы, равдисӕн дзы ис абон мӕнӕ цардмӕ ӕрмӕстдӕр исбоны сӕрты чи кӕсы. Уыдон дӕр равдисынц сты уый, фӕлӕ хуымӕтӕг адӕймаджы, фӕлӕ раст уд адӕймаджы йӕ фарсмӕ рывӕрын. Ӕмӕ уадзӕмӕ адӕм уыной сӕхӕдӕг ӕмӕ хатдзӕгтӕ кӕной. Мӕ гӕсгӕ дын стыр киноныв рауадаид уӕд. Чи зоны сериал дӕр, нӕ? Уымӕн ӕмӕ хъуыдыджын адӕймаг дӕ бирӕ ӕууӕлтыл ахъуыды кӕныс ӕмӕ дын иу киноныв нӕ бацыдаиккой. Ӕз та афтӕ хъуыды кӕнын, ӕмӕ кино чи уына, уый ӕгӕр даргъ куы уана,

Ӕрдӕбон гыццыл раздӕр дӕхӕдӕг нӕ фарстатӕ дзуӕппытӕ сымхӕццӕ сты гыццыл мӕ гыццыл фӕбӕлвырддӕр кӕнӕм. Телеуынынады кой скодтай ӕмӕ дыууын азӕй фылдӕр чи багуыста телеуынынад, уымӕ фӕлтӕрддзинад куыннӕ и. Арӕхдӕр дӕхӕдӕг ӕй куыд загътай, афтӕ амыдтай спортивон программӕтӕ. Бирӕ уыдысты. Ӕмӕ иууылдӕр сты иузӕрдион Уырызмӕг арӕх дзырдта, экспромт кӕй хонынц, афтӕ. Фысгӕ ницы кодта. Куыд дын уади афтӕ? Раст дын куы зӕгъон, уӕд фыссын дӕр хъуыд кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Цыдӕр бӕрӕггӕнӕн.
Фӕскадр
дӕр уый. Фӕлӕ цӕуыл дзурыс, уый куы зонай, уӕд зын дзурӕн нӕу. Зӕрдӕйӕ дзурын хъӕуы, сайын нӕ хъӕуы, гӕды ныхас кӕнын нӕ хъӕуы. Экран нӕ уарзы гӕды ныхас. Экраны диссаг увӕдза. Мӕнӕ афтӕ куыддӕр рацӕуай, нӕ, уӕд цъаммар адӕймаг куы уай, нӕ, уӕд дӕхи цыфӕнды зӕды хуызӕнӕй куы вдисай, нӕ, уӕддӕр дӕ уайтагъддӕр телевизормӕ кӕсӕг дӕуӕй тагъддӕр рахатдзӕни, цы дӕуи. Нӕй бамбӕхсӕн, дӕ мидӕг дуне чи у, номӕн бамбӕхсӕн нӕй. Ӕмӕ мӕн ӕртӕккӕ дӕр дӕхӕдӕг дӕр зоныс. Ер телеуынынады чи кусы, уыдоны дӕр зоныс. Ериу раздӕр мӕнӕ цӕмӕй, зӕгъӕм, Цӕгат Ирыстоны телеуынынады номӕй рацӕуай экранмӕ, уый тыххӕй Ӕвзарты Ӕхсар мӕнӕ саасирӕй ларӕгау уарзта. Ӕвзӕрстой.
Ӕмӕ раст уыди. Раст уыди. Уымӕн ӕмӕ бирӕтӕ рацӕуынц. Канд мах мӕнӕ ӕз мӕнӕ Мӕскуыйы дӕр зӕгъын. Ме адӕймаг куы фенауа дӕр тӕккӕ афтид йӕ бакастӕй дӕр, йӕ ныхасӕй дӕр куыддӕр адӕймаг зӕрдӕмӕ нӕ сӕмбӕл. Нӕ сӕмбӕлил. Фӕлӕ экран та афтӕтӕ гӕнӕн нӕй. Нӕй. Телеуынынадмӕ чи рацӕуа, уый хъуамӕ зона,

Чи фӕнды уӕд, рӕхстӕ, мидды хъуамӕ зӕрдийӕ дзурай. Кӕй мӕ ныхас кӕныс, уый? Мӕнӕ цыма дӕ уарзон адӕймагимӕ ныхас кӕныс, афтӕ дзурын хъӕуы. Уый фыццаджы миниуӕг. Иннӕмӕй хъуамӕ ныхасы уаг чи уа, уый йӕ бынаты ӕвӕрд уа. Ӕртӕккӕ бирӕтӕ афтӕ дзуры, цыма цыдӕртӕ дзуры, нӕ ӕмӕ йӕ ныхӕстӕн се мбис нӕ равзардзӕн. Ӕмӕ сӕ акалдта ӕнӕ ӕмӕ нӕ цыма хорзтӕ нӕ кодтон. Цыма, ӕмӕ мбистӕй чем хъусы, уый бамбар. Уый дӕр ис. Иннӕмӕй та дзы, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ бакастӕй дӕр цыдӕр цыдӕр хъӕуы, ӕвӕццӕгӕн, ацы ран. Дӕ уӕлӕ дарӕс куыд кӕныс, кӕнӕ бӕгъатыркӕ дӕ дӕ сӕр куыд ныффарстай. Хӕр мӕнӕ бӕгъатыргӕн, фӕлӕ нӕлгоймӕгтӕ, мӕнӕ уӕлдайдӕр дӕлӕ Мӕскуй цы каналтӕ кӕсӕм, уырдӕм нӕм, ӕмӕ Мӕ елвӕстӕй дӕнджыр дзыкку. Сылгоймаджы хуызӕн дӕртӕ, куыддӕртӕ. Спортивон программӕты дӕр. Даргъ сӕрыхъуынтӕй ӕмӕ ӕмӕ ма мын дзуры боксты тыххӕй нӕ. Мӕнмӕ гӕсгӕ хъуамӕ ма уа уыцы бар телеуынынадмӕ чи рацыд, экранмӕ чи рацыдис. Ӕмӕ адӕмимӕ ӕргом ныхас кӕнын кӕй фӕнды, нӕ? Уымӕн уыцы бар нӕй. Мӕнӕ мӕ дӕхи номӕй нӕ дзурыс, ды бӕгъатыр кӕ, фӕлӕ уыцы компанийы номӕй компанийы номӕй дзурыс. Ӕмӕ уыцы компанийы хицӕутты дӕр не мбарын. Кӕй фӕндыр рауадзынц.
Еркадой размӕ спортивон программӕты кой скодтам, уӕд уӕлазмӕ ды семӕ куыннӕ базонгӕ дӕны, раззагӕй дӕ цурты схъомыл, схъомыл сты гыццыл лӕппутӕй ӕмӕ стыр спортсментӕ систы. Цавӕр бастдзинад уын ис ныртӕккӕ? Лымӕнӕй цӕрут ӕви адардыстут кӕрӕдзи. кӕны сӕ бирӕтӕ нӕ, йе афтӕ уыдис уыцы рӕстӕджы хорз ма цуди. Ӕз бирӕ рӕтты фӕцыдтӕн сӕ семӕ, фӕсарӕнты дӕр ма уыдтӕн уыцы рӕстӕджы. Телеуынынады хардзин нӕ цыдтӕн, Уыдон кодтой мӕнӕ цаджы-цаджыдӕр фӕнды стыр бузныг Ксойты Зелимӕн. Уый уыцы рӕстӕджы уыдис ӕды сӕргъы хъӕбсӕй хӕсты федерацийы сӕргъы лӕууыди. Ӕмӕ йӕхи хардзӕй иуаласта оператор дӕр, стӕй мӕн дӕр, мӕ дыууӕйӕ ацыдыстӕм. Мӕ кӕм нӕ балӕууыдыстӕм. Сыбыры горӕтты, Красноярскы цалдӕр хатты уыцы стыр ерысты дунеон чемпионатты ӕмӕ иу семӕ нӕ уыдтӕн ӕмӕ фӕсивӕдимӕ ӕмӕ мӕ цур ӕрцӕгӕй уал уал аз ӕмӕ ӕмӕ иууылдӕр абон дӕр мӕ фенсӕр лӕгтӕ сты чи бирӕтӕ дзы кӕуылты сты ӕмӕ ӕртӕккӕ дӕр Хионы хуызӕн.
Бабаня шахадак уже айтты мана прямо дядя Уржмак же Дядя Уржмак доходный.
Шахадак сочынышты бираты. Дядя Уржмак ма та мажарлын ӕндӕр саурлы уд ӕндӕр кӕддӕр дзырдтон, кӕд май раст хъуыды кӕнон уӕд. Иуылдӕр дӕ хуыдтой, бирӕтӕ дӕ хуыдтой нахи Уржмак. Ӕмӕ Амонӕг нӕхи Уырызмӕг загъта, зӕгъгӕ, уӕд уый дызӕрдыггаг нал у, уый иттӕг раст у. Ӕмӕ ахӕм цаумӕ зӕрдыл ӕрлӕууыд, нӕлгоймӕгтӕ кӕрты бадынц, цӕуылдӕрты ныхӕстӕ кӕнынц, цӕмӕйдӕр хъазынц ӕмӕ ныхас кӕнынц кӕрӕдзиимӕ. Абон ахӕм программӕ уыди ӕмӕ Уырызмӕг афтӕ радзырдта, Мӕ дон фӕгуырысхосты, ома хыгъд афтӕ ахицӕн и ӕви нӕ? Ӕвиппайды дзы иу нӕлгоймаг афтӕ. Уырызмӕг афтӕ загъта, мӕ йӕ иннӕ фӕрсы, нӕхи Уырызмӕг? Мадам, о, о, нӕхи Уырызмӕг. Афтӕмӕй бирӕты хсӕн баззадтӕ нӕхи Уырызмӕгӕй. Уый та, ӕвӕццӕгӕн, дӕсныйады ӕвдисӕн дӕр у, стӕй телевизормӕкӕсджытӕн уарзон кӕй дӕ, уый. Телеуынынады бирӕ чи бакуыста, уымӕ фӕндтӕ дӕр куыннӕ вӕййы, нӕ? Уымӕн ӕмӕ иу проект ивы иннӕйы, иу цауты фӕстӕ ӕрцӕуынц иннӕтӕ ӕмӕ уацхӕссӕг, амонӕг алкӕй дӕр нӕ фӕнды, цӕмӕй ног хабӕрттимӕ зонгӕ кӕнӕм телевизормӕ кӕсджыты. Дӕуӕн баззад, дӕ къухы чи нӕ бафтыд, ахӕм проект, фӕндон, бирӕ фӕнд? Бирӕ. Ӕрдын куы зӕгъон, Жанна, нӕ фӕстагмӕ райдыдтон кӕнын зонын афтид осетия спортивная нӕ уыди фӕлӕ уыдис ирон ӕхсӕнадтыл иронау дӕр кодтон фӕстӕдӕр уыдис мӕм на ковер приглашаются восточная трибуна мын бахъыгдардтой чидӕртӕ тынг кӕмӕй кӕйдӕрты аххосӕй ӕндӕр хорз хъуыды уыдис ирон спорты стъалытӕ, ирон спорты стъалытӕ, мӕ хъайтартӕ, ӕндӕртӕ, уый иу. Уӕдӕ мын уыдис мӕнӕ аивады дӕсныты тыххӕй дӕр мын уыдис
проект. О, проект.
Райдыдтон цалдӕр дзы скодтон уыдонӕй дӕр.
Ӕз ма хъуыды кӕнын Украинамӕ дӕр ацыдтӕн. Украинамӕ дӕр ацыдтӕн, ацыдтӕн уым скодтон Хостхоты Анатолий зындгонд Украинайы хуыздӕр актеры нымад ӕрцыди цалдӕр хатты. Украинайы адӕмон артист Хостхоты мӕхӕдӕг ӕй ӕрбаластон. Стайыр тыккӕгӕм азы Киевӕй. Ӕмӕ махмӕ кинойы ахъазыди Еуӕд мах кинойы. Уый тыххӕй дӕр Саламты Къулайы тыххӕй, Цихиты Мӕирбеджы тыххӕй, иу ныхасӕй, цалдӕр, фӕлӕ мӕ фӕндтӕ уыдысты бирӕ фылдӕр. Ома дӕ фӕндыди актерты тыххӕй ома ирон театры актерты тыххӕй мӕ фӕндыдис скӕнын ахӕм проект ном уыдис фыст мӕм стӕй ӕрдӕмӕн баззадысты афтӕ фыстӕй иу

Фӕлӕ кинойы хъысмӕт афтӕ рауадис. Йӕ кинойы кой скодтай ӕмӕ ис цы роль дӕ ахъазын фӕндыдаид ахӕм, дӕ къухы чи нӕ бафтыд?
Ерман афтӕ куы зӕгъон, уӕнӕ исӕусы роль зӕгъгӕ нӕ, уӕд ахӕм бӕлвырдӕй бӕлвырдӕй нӕ ууыл nav ныхас. Ныхас у ууыл, ӕмӕ хъуамӕ

дӕхи камерӕ кӕй равдисай ӕмӕ цы равдисай уый
театр кино телеуынынад рӕстдзинад рӕстдзинад ныртӕккӕ кусыс рӕстдзинады ӕмӕ фыссыс ирон ӕвзагыл фӕлӕ мӕ фарста гыццыл ӕндӕрхуызон у иу куыст иннӕмӕй ивын ӕнцон у Ӕнцон нӕу.
Ӕнцон нӕу раст куы зӕгъон, уымӕн ӕмӕ йӕ телеуынынад ӕмӕ газет уыдон хицӕн сты. хицӕн сты нӕ. Фӕлӕ ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ мӕнӕн Ӕрдоны скъолайы хорз ахуыргӕнджытӕ кӕй уыди ирон ӕвзагӕй, уый дӕр ӕмӕ дӕр мӕ зӕрды мӕ туджы кӕй и ирон ӕвзаг. Уый мын баххуыс кодта мӕ Йӕ рӕстӕггурӕн уыд спорты тыххӕй фыссын иронау ӕнцон нӕу.
Зонын ӕй. Цон нӕу.
Ӕндӕр темӕтӕ, ӕндӕр темӕтӕ вӕй уыдон, чи зоны, ӕнцондӕр сты. Фӕлӕ, мӕнмӕ гӕсгӕ, иннӕмӕй та у арфӕйаг хъуыддаг. Высӕй мӕ дзы гыцъыл куы рауайы, ӕз арӕх афӕрсын йе рдӕр. Йе рдӕр афӕрсын, ме рагӕй чи кусы, уыдоны. Ӕфсӕрмы нӕ кӕнын, мӕ сын бузныг фӕзӕгъынмӕ. А мой журналистикӕйы домӕн у. Дӕуӕй хуыздӕр чи у, уый бафӕрс. Йе ры афтӕ зӕгъын, мӕнӕ цыдӕр ныхас, мӕнӕ ацы ран, цӕмӕй йӕ фӕтыхсын, цӕмӕй йӕ рӕсугъддӕр радисон зӕгӕна. Ӕмӕ йӕ уӕд ӕз ӕфсӕрмы нӕ кӕнын афӕрсын. абон дӕр. Стӕй ӕз не мбарын ахӕм адӕмы фӕрсын йӕ сӕрмӕ чи нӕ хӕссы.
Ӕмӕ разагӕй рӕстдзинады кусджыты ӕдзухдӕр хицӕн кодтой уыдон иу бинонты хуызӕн сты. Кӕрӕдзийы рагӕй зонынц, кӕрӕдзиимӕ лымӕнӕй цӕрынц, кӕрӕдзийӕн цӕстуарзон сты. Хорз адӕм сты, хорз адӕм куыст. Кӕдӕн хъӕуы цӕстӕнгас хъаг у, цӕмӕйдӕрты газет фысджытӕ чи сты, йӕ уыдон къаддӕр кӕнын райдыдтой. Ӕмӕ йой у, хъыгаг, уым адӕм, иом чи кусы, уыдон зӕрдиагӕй архайынц, зӕрдиагӕй кусынц. Ӕмӕ сӕ фӕнды, цӕмӕй нӕ ирон ӕвзаг адӕмӕн уарзондӕр, цӕмӕй кӕстӕртӕ дӕр кӕсой. Уымӕн ӕмӕ кӕсгӕ куы нӕ кӕнай, йӕ ӕрыгон адӕймаг йӕ, йӕ, йӕ мадӕлон ӕвзаг куы ахуыр кӕна, уӕд дзы кӕсгӕ куы нӕ кӕна, уӕд э, йӕ туджы нӕ ахъардзӕни. Туджы хъуамӕ ахъара.
Дӕуӕн ацы аз у юбилейон Уырызмӕг. Ӕмӕ йӕ афтӕ дӕ цардыл куы афӕлгӕсыс, уӕд цавӕр хатдзӕг скӕнис?

уӕлдай азузӕг ӕнӕ нӕ мӕм хъары уыдӕй, фӕлӕ фылдӕр адӕймаг фӕмӕт кӕны цӕуыл. Кӕмдӕр мӕ фӕнды, кӕм фылдӕр баххуыс кӕн, кӕмӕн дӕр къух нӕ амоны. Нал фӕцарӕхс адӕймаг. Ӕгӕр бирӕ кӕнын, цыртӕккӕ ӕххуыс кӕнын кӕмӕн хъӕуы, уыцы адӕм фылдӕрӕй фылдӕр кӕнынц. Ӕмӕ адӕймаг уыдонмӕ куы фӕкӕсы, науӕд йӕхи, йӕхи Хӕрын райдайын. О, йӕхи йӕ зӕрдӕмӕ хӕссой. Ӕмӕ ой у, тынгдӕр ой тыхсын кӕн адӕймаджы. Ӕндӕр ӕр иннӕмӕй та ӕр куы зӕгъон мӕнӕ адӕмимӕ искуы куы амбӕлын, ӕнӕзонгӕ адӕймаг дӕр дӕм кыстура дӕ, дӕ номӕй нӕ, уӕд цалдӕр ис фӕкӕн, сӕрмыдӕр фӕкӕнон жанерӕн, ӕвӕццӕгӕн зонгӕ уыдыстӕм ӕмӕ йӕ нӕ хъуыды кӕнын, йӕ номмӕ мын ныххатыр кӕнӕд. Ӕртӕкӕ дӕр йӕ зӕгъын, хатыр мын иу кӕнӕнт, кенал базонын, дон. Фӕлӕ дӕм куы сдзура нӕ, уӕд ӕхсызгон уӕй вӕййы ӕмӕ дзӕгъӕлы нӕ фӕцардтӕ. Дӕгъӕлы нӕ фӕсардта. Кӕд абоны онг ӕртыкк ис адӕмы хъӕуыс, адӕм дӕ агурынц, адӕм дын цыдӕр кад кӕнынц, уӕд дзӕгъӕлы нӕ фӕсардта. Уымӕ фыццаджы фыццаджы хатдзӕг. Уымӕ дын нӕ зӕгъын, хуымӕтӕджы дӕ нӕ хонынц, нӕхи Уырызмӕг. Ӕмӕ махӕн дӕр нӕхи Уырызмӕг дӕ, мӕнӕн ма зондамонӕг дӕр уыдтӕ уӕвгӕ ныр бирӕ фӕлтӕртӕн дӕ зондамонӕг. Ӕмӕ ӕрдӕбон куы дзырдтай, уӕ амонӕг цавӕр хъуамӕ уа, зӕгъгӕ, уӕд дӕ ныхӕстӕ ды мӕ цалдӕр адӕймаджы уыдысты. Ӕз телеуынынадмӕ куы рбацыдӕн, кусын мӕ уӕдмӕ, зондамонӕг чи уыдис, уыдон. Ӕмӕ уӕд фыццаг цы загътай, цы загътат, уый уыди ахӕм ныхас, камерӕ алкӕй дӕр раргом кӕны. Ӕмӕ йӕ рӕстӕг ӕцӕгӕйдӕр равдыста, адӕм уарзон чи у ӕмӕ адӕмӕн чи кусы, уыдоны, стӕй уарзондзинад телевидени ӕмӕ адӕймаджы хсӕн. Кӕрӕдзи куы бауарзӕм, уӕд уыцы уарзондзинад бирӕ азты ахӕссы кӕд нӕ уӕд афтӕ ӕвӕццӕгӕн ӕй гыццыл хъыггомау зӕгъдзынӕн фӕлӕ ӕцӕгӕлон адӕм телеуынӕн адӕмы радиойы ацӕуынц нӕ дзы бафӕразынц зын куыст у кӕд рӕсугъд зыны уӕддӕр дӕуӕн та нӕхи уырызмӕг зӕгъын бузныг Ӕхсызгон мын у, кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ, де нкъарӕнтӕ кӕй раргом кодтай, дӕ зӕрдӕйы ахаст кӕй нӕ басусӕг кодтай. Хорз адӕмӕн та мах кӕнӕм гыццыл, фӕлӕ зӕрдиаг лӕвӕрттӕ. Нӕ уазджытӕн лӕвар кӕнӕм дӕгъӕлтӕ. Ахӕм лӕвар дӕр хуымӕтӕджы нӕ равзӕрстам, уымӕн ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ дӕгъӕл схонӕн ис цымыдисаг дзаума. Иуӕй ӕхгӕнгӕ кӕны, иннӕмӕй та гом. Раздӕгыл равзаргӕ байгом кӕнӕн ис цыфӕнды дуар дӕр. Исты ӕрхӕндӕгзӕрдӕ дӕм куы уа, уӕд уӕй ӕхгӕ ӕмӕ цалынмӕ дӕхимӕ не рцӕуай, уӕдмӕ ем ӕмбӕхстӕй уӕд, уымӕн ӕмӕ дыл мах сахуыр стӕм дӕ худӕндзаст, мидбылхудӕг, ӕргом, ницы сусӕг кӕныс, ӕмӕ дын нӕ цӕстуарзы ахӕм куыд уай. Ацы дӕгъӕлтӕм ма ис иу миниуӕг. Йӕхимӕ йӕ чи дара, йӕ дӕгъӕлтыл йӕ чи бакӕна, уымӕн йӕ фӕндӕгтӕ уыдзысты рог, ӕнцон ӕмӕ ӕнӕфыдбылыз. Ӕмӕ дын ӕй зӕрдиагӕй лӕвар кӕнӕд. Бузныг, бузныг. Бузныг, зӕрдиаг. Лӕвар бирӕ.
Бузныг, ӕрбадта Уырызмӕг. Уӕдӕ диссаджы лӕвар куы у.
Амондхӕссӕг. Амондхӕссӕг.

Стӕй уӕм цы уӕзтӕ цӕуой, уыдон та амонд хӕссӕг уыд. Бузныг.
Мах дӕр архайдзыстӕм адӕмы зӕрдӕхудты ма бацауыныл. Абон нӕм уазӕгуаты уыди нӕхи Уырызмӕг. Ахӕм ма йӕ зонынц республикӕйы цӕрджытӕ, бирӕтӕн уарзон, зонгӕ ӕмӕ хион адӕймаг